eh, nĩ kĩrĩu nyĩ ndakena mũno kũmuona mũthenya wa ũmũthĩ eh, ndĩrenda kwĩyũria kĩũria tondũ ndĩrakorire handũ athuri akũrũ eh, marũgamĩte nja ya bengi makara raini ma nĩguo maheo mbeca za uzeeni mbeca cia eh, ũkũrũ

na marita ya kũrĩa kĩmende-rĩ eh, matararita aya nĩmahota- mahotete gwaka mũciĩ mũnene na mũthaka nyũmba ya ihiga nene mũno magakorwo na ng'ombe nyingĩ na ma- ona ho magakorwo na mbũri nyingĩ na magakorwo na aruti a wĩra kũrĩa eh, gĩcagi rĩu rĩ eh, Teacher Thaddeus agĩkorwo nĩ mu- nĩerutanĩirie mũno mena mũtumia wake magagĩkorwo na ihĩinya magagĩcithomithia na ciothe cigathiĩ kũrĩa US eh, ciana ciake cithite US icio imwana icio ika- ciake inya na family ciao eh, umwe akoragwo kuria northern states uria ungi southern uria ungi eastern uria ungi west coast koguo mathia ma icigo ciothe cia US eh, ndiä kana north carolina texas washington å cio ngä ndi akoragwo alabama rĩu makoragwo magayanĩte nĩ nĩ andũ ma- mathomete we tondũ ũgĩkorwo ũciarĩtwo nĩ aciari ta teacher the dias ũrĩa ekĩrĩte gĩthomo arĩa maugaga education is the key in the 1960s amaugaga gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ ciana ciagĩrĩirwo kũheo tiga gũkundio gĩthomo gũkundio gĩthomo Tici- eh, education education education Nĩ maugaga atĩ kĩndũ kĩa mbere education gĩa kerĩ education na gĩa gatatũ education number one education number two education number three education rĩu gwa- rĩu teacher Thaddeus ndarĩ na ithe itherũ kĩboko ndĩigaga thĩ nĩ andũ mathome erutanĩrie ũguo ciana ciake nĩ ciathomire na hinya mũno akĩrathimwo na ciana njũgĩ magĩthoma magĩthiĩ US rĩu maritaya rĩ eh, ithetha rĩa Yesu nĩwe warĩ wa mbere kũritaya gĩtigĩte mũtumia wake na mĩaka ĩtano mũtumia nake akĩmũkora makĩritaya magĩikara kũrĩa mũciĩ rĩu nĩwamenya rĩu tiga nĩ ng'ombe na mbũri ũtirĩ kĩndũ kĩngĩ mareka Ma- marathiũrũrũka na kũu mũciĩ ũyũ thadeo ekũrĩa kwa mbũri nake mũtumia ararora ng'ombe iria rĩgĩthiaga ndĩi rĩu ũguo nĩguo matindaga no mũgũnda wao warĩ mwega ma tondũ ũnyitĩte main highway wera handũ mũgũnda wao ũnyitĩte hi- main highway na kwĩ andũ mokĩte nginya ma- magakombora atumia angĩ magakombora kũrĩa na na arũme magakombora eh, mwene- eh, rũtere rũu rwa bara-inĩ magaka vibanda magaka magaka kĩrĩa magaka tũkio- tũ- tũ- tũ- tũkiosk

Mwena ũyũ ũngĩ rũteere-inĩ kwĩ andũ maramũhe mbeca eh, cia ũko- akombori ake arĩa makomborete eh, viwanda arĩa makĩte viwanda hau bara-inĩ arĩa ngari ciragerera koguo Tita Thaddeus a- atũre akenete ena ũrugarĩ mwĩrĩ ndarĩ na heho rĩu mũthenya ũmwe wa mĩthenya rĩ mũtumia wake agĩciria atĩrĩrĩ Eeh ciana ici ciakwa ciĩ rũraya na ndiga gũciona, nĩ ciũkaga rĩmwe thutha wa mwaka ũmwe kana mĩaka ĩrĩ. No kwĩ o kĩmwana kĩmwe gĩ kũrĩa North Coast kĩetire nyina, kĩrĩa Miss Mũchoki, "Ma'am ũka tondũ ũndeithĩrĩrie, ndĩragĩa na kana kanini-ĩ, ndĩrenda ũke wĩke atĩa, ũtũteithie kũrora mwana gũkũ, tondũ gũkũ kwandĩka andũ a kũrora ciana ũkoragwo wĩ wĩra mũnene." Nake nyina akĩmwĩra, "Hatirĩ na thĩna, ũcio ti mũrigo nĩndĩroka."

no wira ta uria ungi na muciari na ni agucoka no kiria kiamakirie Thaddeus ni atiriri waikaranga hanini ri akaigua mutumia muka wake ni uma kwa uyu ucio mukuru na athie kwi muruna wake west coast athie ku- a- athie gucera ku na njira nguhi mutumia wake agituika tourist arauma north coast athie south coast athie east coast athie west coast mwaka ugithira na ndawa ũcio wakwa gũkũ rĩ atigairwo ng'ombe atigairwo mbũri eh, na aruti a wĩra gũkũ arĩaga irio ika akomaga ika gũtirĩ mũndũ araria nake rĩu gũkũ no kũnegenia ĩranegenia andũ a wĩra tondũ e- ena ena ena ihoru rĩingĩrĩirie heho rĩu ũrugarĩ ũrĩa arĩ naguo wa mũciĩ wake nĩũgĩire heho ndarĩ na mũndũ wa kũmũthekia rĩu atũ- atũrang'athĩtie mũrakaru Eh? To- o- o- orio kĩũria no kũng'athia arang'athia atukĩtie gĩthithi agĩkena atĩa na- na mũka ndarĩ- mũka ndarĩ kuo Hmm? athiĩ kanitha aona andũ angĩ na na atumia ao na ciana ciao me kũu kanitha-inĩ wee ika gũkũ no heho ti mũndũ ũramwarĩria no mu- no kũũria ndĩroria ciũria nĩ aruti a wĩra nake akama- akamacokeria akĩmoragia ciũria kana maica maya nĩ mararehe thĩna rĩu rĩ agĩciria mũthenya ũmwe "Ei, tondũ mbũri nĩ ciaciarĩte mũno rĩ agĩciria atĩrĩrĩ "Em, haha nja haha wakorwo na atumia aya rĩ Ah, na nĩ na nja- na njake ka modern butchery ũguo nyendagie thubu na mũkimo na ngima na mbũri ici tondũ nĩ cingĩhire mũno-rĩ ngagĩthĩnjaga ĩmwe-ĩ ngacina-ĩ ehĩtũkĩri aya agendi aya maragera haha-rĩ eh marakĩrĩa kanyama no makĩrĩa kanyama na ningĩ-rĩ no no ona makĩrĩaga kanyama na gathubu-rĩ no no ngerie mũno ndĩmaigĩre handũ mangĩhota kũhurũka maikare thĩ.

ũhoro ũcio nĩ watheremire mũno Teacher Thaddeus na bucari yake ĩgĩkũra mũno ĩ atĩ ĩgĩtuĩka rĩu nĩ ya 24/7 ona rĩu rĩ rũru rwake kũrĩa mbũri rĩ rĩu nĩ citagũthirĩrĩka cirathirĩrĩka kĩambia kũgũraga mbũri ciene agĩ- agĩ- agĩ- agĩcicinaga mbũri ciene agĩcinaga Teacher Thaddeus akĩambia kũrogota mbia akĩambia kũrorwo ta akĩona mbia na maitho akĩgũra nginya pickup ĩrĩa ĩtagwo hard body A- agũra hard body rĩu nĩyo aragĩa nayo mbũri kũrĩa matũũra-inĩ kũrĩa thĩiniĩ ũkagĩcinaga eh, mũkanake kũrĩa rĩ no arariũngariũnga eh, east coast west coast na kũrĩa kũngĩ rĩu rĩ eh, ũtiakenani gagĩkinyĩria mũndũ ũhoro

Na akĩoya mũirĩtu ũyũ akĩ- akĩ- akĩmũtwara gwake ma- am- am- am- mamũtware atuĩke mũtumia. Atumia aya mathiaga kanitha na na- na- mathiaga kanitha na Mrs. Mũcoki-rĩ, no makinyĩirie ndũ- ndũmĩrĩri Mrs. Mũcoki kũrĩa mũrĩmo. Makĩmwĩra mũthe- mũthenya waku nĩahikanirie. Teacher Thaddeus Mũcoki nĩahikanirie. Atĩ atĩa? Ĩĩ nĩahikanirie nĩagĩire mũtumia. Mũtumia Mrs. Mũcoki akĩrora nĩma rĩu gwĩkũringa mĩaka ĩrĩ ndĩrega kũinũka Kenya ndĩrĩ gũkũ US na ciana ici ciakwa ngĩceraga na rĩu rĩ na rĩu rĩ ndaigua mũthenya nĩaragũrana ciana ciake cikĩmwĩra atĩrĩ we maitũ ndũhenyũke hĩtũte na kĩra tũthiĩ ũkore mũthee tokorwo nĩekwendia mĩgũnda kũu tokorwo nĩarendia mĩgũnda wakorwo athamire mũtumia aingĩria hoho Mrs. Mũcoki rĩ no ndege yoire oka kũrĩa kĩmende rĩ atũngirwo nĩ mũirĩtu mũrũngarũ mũno na eh, mũirĩtu mũthaka mũno na mũthuri mũrũngarũ mũno tiwe thadeos tondũ rĩu thadeos ona nĩ ambĩte gũtendera Eh, tondũ rĩu ndakĩrorwo wega heho nĩ thirire mwĩĩ rĩu rĩ nĩmakĩgĩire na mũcemanio makĩaranĩria cethareos akĩmwĩra atĩrĩrĩ niĩ rĩ we wandiga rĩ wandigire Wa ndigire ũkĩona ciana nĩcio ciĩna bata. Rĩu we no kũriri- no kũriũnga ũrariũnga gwĩ ciana. Niĩ ũrandiga gũkũ tondũ ndĩ- ndĩkĩrĩ mũkũrũ. Eh, Rĩu rĩ, ndiramenya ũrĩa tũgwĩka tondũ wa rĩrĩ, ũyũ nĩ agĩũkire na tũkĩnyitana na tũgĩkĩendana na nĩwe ũrũmbagĩrĩra maũndũ makwa na mwana wake ũyũ ndakĩagaga mũrũmbũiya ndaagaga mũtha- mũ- mũthambia. Ũrĩa okire agĩthambia kĩeha gĩakwa gĩgĩtuĩka gĩkeno. na ngoro ciakwa ngoro yakwa ĩkaigua yaiganĩra rĩu rĩo weka rĩ rĩu nĩ mũiriguo rĩu ndingĩhota kũmũingata tondũ wĩra ũrĩa a- a- andĩ- andĩ- nĩwe ũtũmĩte wĩra ũyũ kũrĩ ũũ tondũ niĩ ndĩtũire na kĩeha ndĩwe ndĩ na gĩkeno ndĩire ngengaga ta kana ĩyo ya akengaga tondũ wa kũrorwo wega ndĩrona nguo ciakwa nĩ theru nyũmba yakwa nĩ- nyũmba nyũmba ĩno nĩ theru tũikaraga twĩ sawa

Na rĩu thi- rĩu thikũ ici teacher Thaddeus, eh, nĩ wa ndebe igĩrĩ nĩguo tũiguaga andũ makiuga teacher Thaddeus nĩ atuĩkire wa ndebe igĩrĩ na nĩho ngũkũria wee mwĩroreri wakwa athuri aya maratigwo nĩ atumia ao magagĩthiĩ mũrĩmo kũrora ciana rĩ wee ũngĩekire atĩa ũngĩekire atĩa ngũrani na teacher Thaddeus mũcoki ũngĩekire atĩa mũtumia waku athiĩte mũrĩmo agũtiganĩirie gũtiga kũu na ng'ombe na mbũri na aruti a wĩra na nake athiĩ mũrĩmo kũrora ciana na ndacoke na mĩaka ĩrĩ nĩ mĩthiru we wakwa ndĩrenda wĩkĩre kĩratũ kĩa teacher the deus mũcoki we mũkagua nĩ aumire gũkũ agĩthiĩ mũrĩmo atũra ariũngaga east coast west coast north coast na south coast cia cia kĩrĩa cia us na we gũkũ mĩaka ĩrĩ nĩ mĩthiru ũ- ũtũire gũkũ na nduti ya wĩra arĩa marakĩrũmbũiya mahiũ maku ng'ombe na mbũri na wĩra waku haha nĩwehangia naguo wa mbucĩri nĩ- na gũkũ ũtũire wĩ iki na heho mĩaka ĩyo nĩ mĩthuru mũtumia waku ndenda gũcoka na gũkũ rĩu nĩ agĩcoka nĩ aigua atĩ nĩ- nĩ- nĩ- nĩ- nĩakũgĩa nyakia mbũri Eh, nyakia mbia akaigua nĩakũgĩa nyakia mbũri ũhoro ũcio akahiũ- akaigua nĩ- nĩwamũhiũhĩra mũno na tondũ kwĩragwo ũtirĩ yuraga na ndĩkĩe rĩu ĩno nĩ yakĩa tondũ ũyũ nĩa ũyũ nĩa ũyũ nĩacoka akora mũcoki na mũtumia ũyũ mũnini na rĩu rĩ nĩmaikarire thĩ magĩcira mũno ũhoro ũcio na mũndũ akĩikaria mũcoki akĩgĩa mũtumia wa kerĩ rĩu rĩu werĩ mwĩroreri wakwa rĩ haha rĩ angĩekire atĩa Mo- andũ- athuri aya maratigwo nĩ atumia ao magathiĩ mũrĩmo makamatiga gũkũ magathiĩ kũrũmbũiya ciana makariganĩrwo nĩo kana angĩ maka- ma- makarega gũcoka rĩ we wĩ mũthuri rĩ agĩrĩirwo gwĩka atĩa mũthuri ũcio agĩrĩirwo gwĩka atĩa Eh, tanjũmĩra mawoni haha